Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Xi Qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqqagħna ma' Arnold Cassola. Apparti l-karriera politika tiegħu fi ħdan il-Grupp tal-Ħodor, Arnold Cassola huwa wkoll lecturer fl-Università ta' Malta. Huwa kien lecturer fl-Universitajiet ta' Katanja u ta' La Sapienza f'Ruma. Hu ġie mistieden jitkellem f'bosta universitajiet fl-Ewropa, l-Amerika u l-Korea ta' Isfel. Fost affarijiet oħra huwa rkupra l-eqdem dizzjunarju magħruf tal-ilsien Malti, kif ukoll l-epika Spanjola La Maltea u l-uniċi dokumenti Ottomani dwar l-assedju ta' Malta tal-1565. Cassol għamel ukoll rikostruzzjoni tal-preżenza f'Malta tal-awtur enigmatiku Amerikan Thomas Pynchon. Allura Arnold, xi qrajt dan l-aħħar? Iva, se nitkellem dwar dal-ktieb antik tas-seklu tmintax ta' l-Abate Domenico Sestini u mal-ittri li huwa kiteb fil-vjaġġi tiegħu. Dan għamel vjaġġi minn Sqallija, huwa kien Toskan, għadda minn Malta u kien mar ukoll lejn it-Turkija. U allura l-ittri minn Malta u mit-Turkija għandu parti. Maltija. U l-parti Maltija interessanti ħafna għalkemm qasira, tagħtina ħafna ħjiel fuq il-Maltin u l-Malti, anki l-lingwa Maltija ta' dak iż-żmien. Allura l-ewwel nett narah pereżempju meta ġej Malta, meta jara mill-bogħod, kien ġie fuq xprunara, waħda minn dad-dgħajjes żgħar, u jiddeskrivih bħala awrata, jara l-arċipelago Malti, jara Għawdex bħala denb u Malta bħala ħuta, bħala l-ġisem tal-ħuta. Jiġi Malta u meta jasal jiddejjaq bil-birokrazija, mhux illum biss, ngħodu fuq hekk, tad-dwana, da beda jistaqsihom x'għandhom, x'm'għandhomx, eċċetera u verament din dejqitu, dejqitu ħafna. Jibda jirrakkonta mbagħad dwar il-Maltin, l-Ordni ta' Malta, ma tantx kellu simpatija milli jidher mal-Ordni, però mar jiltaqa' ma' Deroan u tah anki proprju b'ktieb tiegħu bħala rigal li kien id-deskrizzjoni tal-Mużew Antik ta' Biscari ġo Katania, għaliex Sestini, li kien Toskan, kien ukoll il-bibjotekarju tal-Prinċipe ta' Biscari ġewwa Katania u kien jinteressa ruħu ħafna min-numiżmatika, ġifieri l-kollezzjonijiet ta' muniti, u anki l-arkeoloġija, u għalhekk forsi Malta wkoll interessatu wkoll. Valletta għalih hija belt sabiħa enormi, il-belt il-belt Valletta, jgħid li hija eċċezzjonali, sabiħa. Il-palazz tal-gvernatur, gvernatur, il-palazz ta' Gran Mastru naturalment, jinteressah enormement mhux tant għall-bini per se imma r-rikkezzi ta' li kellu ta' statwi u ta' pitturi eċċetera. Baqa' diżappuntat enormement bis-Sacra Infermeria, bl-Isptar tal-Kavallieri, dak li llum huwa l-Mediterranean Conference Centre. Kulħadd jiftaħar bih, anki fl-istorja, imma da jgħidilna kien maħmud x'jintenn. Kien kollezzjoni ta' morda qishom qegħdin ġo xi warehouse. Jgħidlek veru li kienu jagħtu jagħtuhom bl-imgħaref u l-kuċċarini tal-fidda, però verament kollox mitluq u kollox ikrah. U kif ġie f'idek dan il-ktieb, Arnold? Le, dan ġie fuqi għax jiena kont qiegħed nirriċerka għall-ktieb li. ħejreġ propju dal-ġranet hawn Malta, u infatti jkolli kapitlu fuq Sestini, dwar il-Malta u Sqallija fis-seklu tmintax u fis-seklu dsatax. Huwa xi ħadd għarraf, Taljan għarrafni bih, imma ma tantx nafu bih dan il-vjaġġatur, u allura bdejt mort infittxu u qrajt dak li kiteb. Mhux ħafna, imma essenzjali għax ħareġ ċerti affarijiet li rajna. Baqa' impressjonat ħafna bil-bibljoteka ta' hawnhekk. Meta ġie hawn iltaqa' ma' Ma' Joe Aquino Navarro li kien il-bibjotekarju u li jqis bħala wieħed mill-aktar nies intelliġenti Maltin li li ltaqa' magħhom. U mbagħad hemm ħafna affarijiet oħra. Jeqred fuq in-nisa Maltin, ma jogħġbuhx, bħalma ma jogħġbuhx xi nisa sqali. Sestini mar ukoll Pachino, u interessanti għax Pachino inbena fl-1760 u l-ewwel abitanti kienu Maltin. Meta mar hu, 1777, jgħid li kien hemm ħames mitt Malti, u interessantissimu għall-ilsien Malti, Jgħid li tant kien hemm Maltin li l-Isqallin kienu jitgħallmu il-Malti. Hemmhekk ukoll ra l-ewwel karettun Malti li qatt ma kien ra fi Sqallija, jgħid kemm kienu jaħdmu l-Maltin, insomma għandna ukoll l-ewwel xhieda tal-Maltin ta' Pachino u nistgħu nqabbluhom ukoll mal-Maltin ta' Malta kif jarahom almenu Sestini. Grazzi ħafna, interessanti ħafna. Grazzi ħafna talli segwejtuna. Aħna nfakkrukom fil-Festival Nazzjonali tal-Ktieb li se jsir bejn id-disgħa u t-tlettax ta' Novembru, għalhekk ejjew u ingħaqdu magħna fil-ħafna attivitajiet li se jkollna. Sadattant narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.